Bu gün DP Trader hakynda gürleşeris. DP algoritmasy diňe arrayň içinde-de treelerde, graflarda hem effekti bolup biljek bir algoritma. Bir sany example sorag bilen başlap bileris. Bize bir tree berilýär. Treede unweighted hiç bir zat ýok. Ýöne notlaryň üstünde bir sany cost bolsun. Meselem,

Şonda hiç bir iki sany saýlanan not bir-birine goňşy bolmalydyr. Maksimum saýlan saýlan notlaryň üstündäki walýularyň jemini maksimum etjek bolýar. Bu sorag eger meselem tegiň üstünde däde bir sany arreýiň üstünde berlen bolsa diý, bir de arreýiň üstünde. Biz seni isleýän zatlary adjacent bolanlary saýlap bilemizok. Onda şunda käbir notlary saýlap maksimum etmek isleýänimizi aýtsa diý, meselem. Şeýle bir ajaýybym bolsun. Şu taýda goňşular alyp bilemok. Şuny aldym diýeýin. Soňra şuny aldym. Ony almadym diýeýin. Soňrasynda-da şuny aldym. Bu bir legit çözüm meselem. Muny aldym. Eee, alyp bilen bolsam aldym. Pozitiwni mewwa diýle. Bu bir legit çözüm. Bizi şu sorany alyp çözerdik. Soragy şeýle çözüp bilerdik. Eger iýinjil valýun aljak bolsadyk, Ini aldyk diýen ýazaýynda. Ýani aslynda şu prefiksdäki çözümi tapjak bolýan. Belki şuny tapmaly bolar. At boldy. Okey. Şu prefiksdäki balyny tapjak bolýan diýin. Maksimum alyp biljek zadymy. Jogam, eger şuny hasaplap bilen bolsadym, DPI şu prefiksdäki birden iýeçeli sanlar elementleri ulanyp A ötmejek maksimum volüm bolsa da cevap dpn bolardy. Onu bilýäs. Indi ya şu elementi alman bilerin, ikinci elementi. Onu almajak bolsam e, birinci bolup biljek alternatif çözüm dp'nin i minus 1'i yani ikinci elementi alama. Eger şu elementi almaga karar veren bolsam Onda diýmek bolýar men i eger minus birdäki elementi alyp bilemok, ýöne ondan soňky zady bilýän diýmek bolýar. Onda eger i almaga karar beren bolsam, a-nyň i-si diýeli adayň. Goşmak dp-niň i minus ikisi bolýar. Ýani i minus bir alyp bilemok. Onuň üçin hökman ýa-da alynok diýip. Şularyň ikisiniň maksimumy meň dp-im berýär. Şeýlelik bilen OAuth ende liniýaly işlemde soragy çözýär we DPN çykarýar. Muny trade etjek bolsak nädip ederdik? Trade etmek üçin bilşimiz ýaly käbir keýsler bar. Trade bir ilk başda bir sany random bir notdan rutlamaly bolarys. Şondan DFS eder ýaly. Bir sany random bir notdan rutladyk. Soňrasynda indi keýsleri seredeli. Bir sany bärde DP-miziň meselem nodumuz V bolsun. DP-miziň V-si bir sany rutdan saýladyk stringimizi. Rutdan sallan ýagdaýyndaki R rutundan saýlan sallandy. DPV V-ni subtrisindäki subtrin seretýär, tri seretýär, şu tada bölek tri. Şu tada tri jogaby bolsun. Ýagny şonuň içinde şeýle bir notlar aljak bolýan. Şeýlelik bilen hiç bir adjacent, ýagny goňşy alynmaýan şekilinde boljak, bir hem maksimum boljak şekilde DP we saklaýan bolsa diýşi we nodundan subtreesini alanda. Onda jogap näme bolardy? Hem birini taplap bilsedim bir şekilde. Jogap bilşiňiz ýaly DP-niň eri bolardy. Root. Root-yň içinde hem notlar bar, onuň üçin jogap bolardy. Indi DPW-ni taplajak bolsam näme ederdim? DPW-ni aljak bolsam,

Eger almajak bolan ýagdaýymda çyradaki Venji nody çagalarymyň hemmesini ýa alyp bilýän, ýani çagalarmy hemmesi üçin bir e, freedom ýaratýan. Ýani freedom näme diýmek bu? Ýa alyp bilýän, ýa-da alman hem bilýän. Onda DPW-miz bolsun. O eger-de şu nody alan ýagdaýynda ýa-da alman ýagdaýyndaki Şeklinde etip bileris ýa-da hökman ýa-da fyrslap getirmeli bolarys. Şo nody alyp almadygyny bilmeli bilmek üçin. Onuň üçin flag hem bolsun state'imizde we biram flag ýagny flag 0 bolsa almady venci nody flag 1 bolsa venci nody çözüm üçin alyndy bolsun. Onda flag e, diýdik DP-niň şu wagt näme hasaplajak bolýar diýmek bolýar. Depeniň W-siniň noly. Ýagny W-nji noda aljakýa bolýan. Aljakýa bolan ýagdaýymda bütün çagalamyň adyny C of uh, children of C şeklinde görkezjek. Ulu C bu da kiçi C. Yani C aslında men çağam oluyor. Onda şu nodi alybam bilen almanım bilen. Alybam bilen almanım bilen ýagdaýym bolan üçin maksimum of DP of C nol ya da DP of C1 ya alma bilersiň çagasyn ya almana bilersiň oturan yeri 1 DP-niň V-sini 0 hesapladyk. DP-niň V-sini 1-ni hesaplajak bolsak näle bolardy? Ýani V-nji nody men almaga karar berdim diýen. Onda ilki başda şu noduň walisyny goşarys, A-nyň walisyny goşýar. Soňasynda hiç bir çagasyny alyp bilemok diýmek bolýar. Tä hiç bu bir çagasyny alsam, şu sady meni şu nodu alyp durkam, munam alsam, goňşular adjacent-le alnan bolýar. Onda bütün çagalamyň alynmadyk şekilleri, ýagny DP-niň, CC-niň noly. Tapsam DP-niň wesini birini tapýan. Sonrasynda işim ýeňil bolýar. Oň kodlamasyny etip bilerismi? Etip bileris. Misal medet üçin ýer tapsa hasam gowy bolup biler. Ýöne ilk başda tan kompleksini analiz etsek gowy bolup biler. Bärde bilşimiz ýaly, her nod üçin bir gezek saklaýarys. Näçe state'im bar? Wake up-da 2. Transition-a çagalamyň 3 çagalam sany bolýar. Onda her transition obşy her nod üçin transition sany deňde. Her nod üçin transition sany çagalaryň sany bolýar. Bilşimiz ýaly, her noduň bir sany parenti bar. Onda jemi transition sany DP-de n bolýar. Ensan Steýtba, Entanan, of Entanen, Transition Maş şeklinde algoritmanyň işleme tizligi of N bolýar. Şeýlelik bilen Isara söz bilýär aslynda. Hostum başam ýazyp bilen ýerimiz olsa o bolardy. CSS-den belki